אונז לעבן היינט אין א וועלט אין א תקופה כולא עלמא מודי אז ס'איז נאך קיינמאל נישט געווען אזוי שווער פאר אלע אידן און בפרט אין שמירת עיניים. און מען דארף האבן מורא'דיגע סייעתא דשמיא און כוחות פון שמירה עליונה אז מען זאל מען זיך האלטן ווי א גיבור, אבער דער אמת איז ס'האט צו טוהן ווי ווייט מ'איז מחליט און דערראטן, ואין הדבר עומד בפני הרצון. מיין טאטע זכר צדיק לברכה סיגעיט רב, כ'האב געוואוינט אין סיגעיט קרוב צו פופציג יאר, און אויסער אלע זיינע ענינים אין תורה און עבודה ארום און ארום, איז ער געווען זייער גרויס אין גמילות חסדים. אלע וואס האבן געדאווענט פון סיגוט, שכנים, קרובים, באקאנטע, האבן געוואוסט אז ער האט געטון אסאך חסד, און צוליב דעם וואס ער האט געהאלפן און געטון ענינים מיט געלט, העלפן אידן, איז אויסגעקומען כמעט מדי יום ביומו האט ער געדארפט זיין אין באנק, טראגן טשעקס, אריין ארויס. סלאולי האט ער זיך אויפגעבויט אין באנק עפעס א מין טראסט און א רעספעקט וואס קיינער האט נישט געזען קיינמאל. ער האט געקענט פועל'ן אין באנק שווערע ענינים וואס מ'האט געדארפט זייער אסאך טראסט און רעספעקט וואס קיינער האט נישט געקענט דארט און ער האט עס געהאט. אזוי איז אנגעגאנגען צענדליגע יארן. איינמאל האט אים די מענעדזשער געטראפן אזוי און געזאגט רבי מייזעלס, כ'מוז דיר זאגן, אונז האמיר געהאט נישט לאנג צוריק א מיטינג מיט די גאנצע סטעף, אלע וואס ארבעטן אין די באנק, און מ'האמיר גערעדט אז מ'זאל זייער אכטונג געבן, מ'קען היינט נישט טראסטן קיינעם, און מ'זאל אכטונג געבן, מ'זאל נאכטשעקן די אונטערשריפט, און מ'זאל זען אויך צו די חשבונות שטימען, נישט טון קיין איבריגע טובות, אזוי ווי מ'פארשטייט, ס'איז א וועלט וואס מ'דארף וואטשן, בפרט א באנק, און מ'האט יעדן אנגעזאגט, חוץ. ראביי מייזעלס קען מען טראסטן, און די סיבה דערפון איז געווען וואס אלע צוזאמען, נמני וגמרי, פון ווען אן ער נוצט די באנק צענדליגע יארן, קומט ער אריין אין די באנק מיט זיין לבוש, אבער דאס איז גארנישט, ס'ארבעטן דאך אין די באנק גוי'שע פרויען. נעווער עווער האט ער געטוישט א איבריגע ווארט מיט קיין שום גויאישע פראדוקט, און זיין שמירת עיניים איז געווען זייער סטראנג, און אפילו די גוים האבן דאס באמערקט, סלאולי סלאולי האבן זיי געזען דאס איז אן ערענסטע מענטש, און ס'האט זיך אויפגעבויט, זיי האבן טראסט אין אים און רעספעקט וואס קיינער האט נישט געהאט אין די באנק. מען דארף נישט מסביר זיין די מעשה, מען קען. מער מצליח זיין אויף דער וועלט אין אלע ענינים, אפילו אין ביזנעס, אין קלייניקייטן און גרויסע זאכן, ווען מען האט אין זיך די כוחות ווי א גיבור, און איז מען מער און מער מצליח. דער הייליגער באשעפער וועט העלפן, עס וועט זיין גוט, עס קומט בעסערע טעג, אוי מיט דעם באשעפער'ס הילף.